Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nsellmilkom ħuti, intom il-komunità parrokkjali tagħna ta' Taxbiex, għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk tant sabiħa u qaddisa. li fiha sejrin niċċelebraw l-isbaħ u l-ikbar festa li għandha l-Knisja Kattolika, il-qawmien ta' Ġesù mill-mewt għall-ħajja. Minħabba ċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom m'aħniex se nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni kollha kif titlob il-liturġija. Imma se jkun se jkun mument li fih aħna sejrin ngħixu din il-kelma permezz tal-kelma t'Alla li se jkellimna fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna u li hu mument hekk sabiħ u li ngħixu miegħu il-qawmien, il-qawmien mill-mewt. Ġesù tana t-tama tal-ħajja eterna, Ġesù li bil-mewt u l-qawmien tiegħu fetħilna s-sema. Jalla jekk ħuti dan l-Għid qaddis li se niċċelebraw flimkien ikun ukoll esperjenza ħajja konkreta tagħna lkoll. Jalla ngħixu Għid flimkien mal-Mulej Ġesù. Ħuti għeżież, f'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesù għadda mill-mewt għall-ħajja, il-Knisja tistieden lil uliedha kollha mxerrda mad-dinja biex jinġabru flimkien ħa jissru jitolbu. Jekk il-Għid tal-Mulej infakkruh hekk, jiġifieri bis-smigħ tal-Kelma t'Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, Aħna nkunu nistgħu nittamaw li nissieħbu ma' Kristu fir-rebħ tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Ħuti għeżież, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu l-Kelma t'Alla, indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imgħoddi Alla għamel magħna biex isalva l-poplu tiegħu. u kif l-aħħar bagħtilna lil Ibnu biex jifdina. Nitolbu biex dan l-għemil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-Għid Alla jwasslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art taħwit u baħħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi, fuq l-ibħra li kienu jittajjar l-Ispirtu t'Alla. U qal Alla, Ħa jkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb. U Alla fired id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmieh jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalgħam u sebaħ l-ewwel jum. U qalilna, Ħa jkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet, u tifred l-ilma mill-ilma. U Alla għamel il-medda u fired l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda, u hekk sar. U l-medda Alla semmiha sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, Ħa jinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema, u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art, u l-ġemgħa tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra kollox li kien tajjeb. U qal Alla, Ħa tnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa ġo fih, skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibbtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa skont għamlietu, u s-siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dala' u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, Ħa jkun hemm imnarid fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mil-lejl, u jkunu sinjali għat-taqsim taż-żminijiet, tal-jiem u tas-snin. u jkun hemm l-imnarin fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnariti l-kbar, l-imnara l-kbira biex treġi l-jum u l-imnara ż-żgħira biex treġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħedhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art, u jreġġu l-jum u l-lejl, u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb, u dala' u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, Jiżdied l-ilma kotra ta' ħlejjaq ħajjin, u jittajru t-tjur fuq l-art fil-wisa' tas-smewwiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru, li bihom miżgħut l-ilma skont ġenshom, u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U birikhom Alla u qalilhom, Welldu u oktru, u mlew l-ilma tal-ibħra, u joktru t-tajr fuq l-art. U dalgħa ma' sebgħ il-ħames jum. U qal Alla, Ħadni s-sellawt, ħlejjaq ħajjin, tkun ġinshom, bhejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bhejjem salvaġġi skont ġinshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bhejjem salvaġġi skont ġinshom u l-bhejjem tad-dar skont ġinshom, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġinshom, u ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, Ħa nagħmlu l-bniedem fuq sura u xbieha tagħna. Hu jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bhejjem tad-dar u fuq il-bhejjem salvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbieħtu, fuq xbiehat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U birikhom Alla u qalilhom, Niżlu u oktru u imlew l-art u aħkmuha. U sartlu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajr u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, Araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerriegħa fuq wiċċ l-art, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa. Dawn kollha jkunu għall-għajxien tagħkom. u lill-bhejjem kollha salvaġġi u t-taj kollu tal-għajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art, li fihom nifsi l-ħajja. Nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għixien tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kulma kien għamel, u ara, kollox kien tajjeb ħafna. U dalaq u sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel, u waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-Kelma tal-Mulej. Għas-Salm Responsorjali ngħidu, Bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Sewwa hi l-kelma tal-Mulej, Kollox bil-fedeltà huwa għamel. Hu jħobb id-dritt u s-sewwa, Bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art Flimkien, Bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet, U b'nifs fommu t-tiżjin kollha tagħhom. bħal f'ġarra l-ilmijiet ġabar u l-ibħra l-kbar fl-imħażen ngħidu flimkien mit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Hieni l-ġens lill-Mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel b'wirtu. Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej u jara l-bnedmin kollha flimkien mit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-Mulej, hu l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħa tkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna, flimkien bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. Qari mill-ktieb tal-Esodu F'dak iż-żmien il-Mulej qal lil Mosè, Għax issejjaħ lili? Għid lil ulied Iżrael jerfgħu t-tined tagħhom u jitilqu. U int għolli l-ħatar tiegħek u midd idek fuq il-baħar u ogħforhom. Ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fl-inxit f'nofs il-baħar. U ara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom, u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Fargħun u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-Mulej, meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Fargħun bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla, li kien miexi quddiem it-tined ta' Iżrael, telaq u mar warajhom. U l-kolonna tas-sħab minn quddiemhom marret, qagħdet warajhom, u ġiet bejn it-tined tal-Eġizzjani u t-tined ta' Iżrael. Kien hemm is-sħaba widla, u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar, u l-Mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mil-Lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu, u mbagħad ulied Iżrael daħlu fl-inxi f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Fargħun, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu l-Mulej minn ġol-kolonna tan-nar u sħabha xeħet ħarsa fuq it-tined tal-Eġizzjani u ħarbathom. u xekkel ir-roti tagħhom, u bi tbatija setgħu jmexxuhom. U mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu, Għala ħarbu minn quddiem Israel, għaliex il-Mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani? Il-Mulej qal lil Mosè, Midd idek fuq il-baħar, u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani, bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar, u ma' sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel, u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-Mulej gerrbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura, u għerqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċtu kollu tal-Fargħun li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. anqas wieħed ma baqa' minnhom, u wlied Israel għaddew minn nixef f'nofs il-baħar, u l-ilmijiet kien għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-Mulej salva lil Israel minn id l-Eġizzjani, u Israel ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Israel kulma għamel il-Mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu, u besa l-poplu mill-Mulej, u emmen fil-Mulej u f'Mosè, il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè, flimkien ma' wlied Israel, għannu din l-għanja lill-Mulej u qalu. Flimkien ngħidu, Ngħanni lill-Mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Ngħanni lill-Mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Ngħanni lill-Mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjieti l-Mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi, u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri, u lilu ngħolli. Flimkien, Ngħanni lill-Mulej għax tkabbar bismi. Il-Mulej gwerrier, Jaħweh ismu. L-imriekeb tal-Fargħun u qawwietu tefagħhom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu, f'baħar il-qasab għarraqhom, imkien, nagħmli lill-Mulej għax tkabbar bismi. Belagħhom l-irdum, bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek, Mulej, issebħet fil-qawwa. Lemintek, Mulej, tfarrak il-ħadu. Ngħidu flimkien, Nagħmli lill-Mulej għax tkabbar bismi. Lill-poplu tiegħek int wasslu u tħammru, fuq il-muntanja l-wirt tiegħek, l-imkien Mulej li int għamiltu għamartek, il-maqdes Sidi li ħejjew idejk, il-Mulej isaltan għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, Ngħanni lill-Mulej għax tkabbar biss jien. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżaija. Dan jgħid il-Mulej, Intom li bikom l-għatx, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew, ixtru u kulu b'xejn, inbid u ħalib bla ħlas. Għaliex taħdu fluskom f'dak li mhuwiex ħobż, u ġidkom f'dak li ma jxebbax? Isimgħu minni u tieklu tajjeb, u ruħkom titpaxxa ikel bnin. Agħtuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem, biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Ara, jien għedtu xhud fost il-ġnus, prinċep u leġiżlatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx qbigħ isejjaħ. Ġnus li ma jafukx jiġru lejk. Minħabba fil-Mulej, Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Israel, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh. Sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħa jħalli triqtu l-midneb, u l-bniedem il-ħażin f'fehmietu. Ħa jerġa' lura għand il-Mulej u jħenn għalih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmiethom, u t-triqat tiegħi mhumiex triqathom. Oraklu tal-Mulej. Għax daqs kemm huma ogħla s-smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati 'l fuq minn triqathom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom. Bħalma l-ilma, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet, u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġegħluha tnissel u tnibbet, u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra' u l-ħobż lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi, u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili, u ttemm dak li nkun bagħtha tagħmel. Il-Kelma tal-Mulej. Ingrazzjaw ħajr lil Alla. Kollkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. Kollkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama ma jkollix mhix nibża'. Għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana tinja l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lill-Mulej, sejħu ismu, għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu, xandru li ismu huwa fl-għoli. B'kolkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. Għannu lill-Mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar. A jkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f'Sijon, għax kbir hu f'nofsok il-Qaddis ta' Israel. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli, O bniedem, meta d-dar ta' Israel kienu għadhom f'arthom, huma tebbgħuha bl-imġiba tagħhom u b'għemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerrdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċappsu l-art. Xerridthom fost il-ġnus. U huma xteddu mal-artijiet. Għamilt ħaqq minnhom skont imġibiethom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru, kaspru ismi l-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom, Dan hu l-poplu tal-Mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien żgħid għal ismi l-qaddis li wlied Israel kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk, għidilhom lid-dar ta' Israel, 'Dan jgħid Sidi l-Mulej, Mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Israel, iżda minħabba f'ismi l-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena l-Mulej, meta nuri qdisiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġmagħkom mill-artijiet kollha, u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nroxx fuqkom ilma safi, u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel, u nagħtikom qalb ta' laħam flokha. U nqiegħed ruħi ġo fikom, u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi, u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom, u tgħammru fl-art li tajt lil missirijietkom, u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Irraddu ħaj il-kelma. Tixxennaq ruħi għalik, O Alla tiegħi. Tixxennaq ruħi għalik, O Alla tiegħi. Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla. Ixxennaq ruħi għar-riħ ogħla tiegħu. Kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla, fost għajta ta' ferħ u taranti l-ħajr, qalb folla ferħana. Ixxennaq ruħi għar-riħ ogħla tiegħu. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek. Huma jmexxuni. Iwassluni sal-għolja mqaddsa tiegħek u sal-għerejjex tiegħek. Ixxerraq ruħi għalik, O Alla tiegħi. U nidħol ħdejn l-artal t'Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi. U nroddlok ħajr biċ-ċetra, O Alla, Alla tiegħi. Ixxellaq ruħi għalik, O Alla tiegħi. Is-Saħuti nifirħu mal-Knisja kollha f'dan il-ferħ hekk sabiħ, ferħ kbir li lkoll nesperjenzaw. Ġesù qam mill-mewt. Ġesù ħareġ rebbieħ fuq id-dnub u l-ħażen tagħna lkoll u fetħilna s-sema. u għalhekk nistgħu aħna nħarsu b'fiduċja u bil-ferħ flimkien intennu l-glorja. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ħarija tajba. Infaħħru, inberrku, naduraw u nagħtu ħsieb. Inroddu l-Għerf Ħaj għall-glorja kbira tiegħu. Mulej Alla, Sultan tas-sema, għandha missir li tista' kollox, Mulej Iben waħdieni Ġesù Kristu, Mulej Alla għal Alla b'din il-missier, Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja hemm għalina, Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja bil-qattal ta'. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesù Kristu mal-Ispirtu s-Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Ammen. Nitolbu. O Alla, int iddawwa dan il-lejl iżjed qaddis bis-sejf tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, qajjem fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu ta' adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk fis-safa ta' qalbna. B'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, ma tafux li aħna lkoll li tgħammidna fi Kristu Ġesù tgħammidna fil-mewt tiegħu? Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, Hekk, aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbah lil tiegħu, hekk ningħaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu, li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu, biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub, sabiex ma nkunux aktar ilsiera tad-dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet. Hu ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadhiex taħkem fuqu. Hu li miet mitt darba għal dejjem għad mut. U issa li għad jgħix, igħad jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesù. Il-Kelma tal-Mulej. Flimkien ngħidu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb. Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħa jgħidu wlied Israel, Għal dejjem it-tjieba tiegħu. Flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. Il-leminija tal-Mulej 'il fuq merfugħa. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutx, imma nibqa' ngħix, u nħabba' l-għemejjel tal-Mulej. Flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja.

Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Meta għadda s-Sibt maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara, inħasset theżżiża kbira għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema u resaq il-gerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa, ilbiesu abjad bħas-silġ. Bil-biża' tiegħu l-għassiesa qbidhom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa, Tibżgħu xejn, intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam kif kien qal. Ejjew naraw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu, Għamel l-imwiet, u ara, huwa sejjer il-Galilea qabilkom, tarawh hemmhekk. Arawh għedtilkom. Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. u wara ltaqa' magħhom Ġesù qalilhom, Is-sliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom, Tibżgħu xejn, morru wasslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilgħu lejn il-Galilea, lili tarawni hemmhekk. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Evanġelu ta' San Mattew li għadna kemm smajna jgħidilna li maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. Marru hemm biex jagħmlu d-doveri tagħhom. Att ta' ħniena u ta' rikonoxximent lejn wieħed li kien il-benefattur tagħhom, il-ħabib tagħhom, l-Imgħallem, il-Messija, l-Iben ta' Alla, imma li issa kien mejjet. U l-mewt tiegħu ġabet fix-xejn kull tama. U ħsibijiet tqal kienu għaddejjin minn moħħhom. Waslu fil-post, u kif waslu nħasset theżżiża. Anġlu tal-Mulej niżel, resa' igerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha. U lin-nisa qalilhom, Tibżgħu xejn. Naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn għax qam kif kien qal. Din hija ħuti ġrajja ta' ferħ kbir għalina lkoll. 'l għaliex jekk aħna naċċettaw dan id-don ta' Alla li hu l-jum tal-Għid, dan jista' jkun għalina l-bidu ta' ħajja ġdida. 'l għaliex l-ewwel jum tal-konverżjoni tagħna huwa meta aħna niltaqgħu ma' Ġesù mqajjem mill-mewt. Ħafna minna llum żgur li għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk qaddisa konna niġu hawnhekk fil-knisja. Eżattament kif għamlu n-nisa illi marru lejn il-qabar. Li marru biex jagħmlu d-doveri tagħhom. Forsi għax xi wħud tkun taf tkun formalità. Imma l-Vanġelu jgħidilna li quddiem dawk in-nisa seħħet teżżiża u aħbar. Għaliex qegħdin tfittxu fost il-mejtin lil dak li hu ħaj? Jekk aħna nemmnu f'din l-aħbar, jekk nemmnu li l-qawmien ta' Ġesù għandu konnessjoni kbira ma' ħajjitna, dan il-jum isir għalina mod ġdid ta' kif ngħixu. Għax li kieku Ġesù ma qamx mill-mewt, konna nispiċċaw inħarsu lejh biss imsallab u midfun. Żewġ realtajiet li fihom naraw il-vjolenza li joħloq id-dnub tagħna, id-djufija tagħna quddiemu u l-kundanna tagħna. Imma Alla qajmu mill-mewt u għalhekk l-Iskrittura llum tgħidilna, Ejjew araw il-post fejn qegħduh. Ejjew u tibżgħux. Il-mewt m'għadx għandha setgħa fuqu. L-ebda dnub m'għandu setgħa fuqu iżjed. U din hija l-aħbar it-tajba. Din hija l-aħbar li tinteressana lkoll. Il-qawmien ta' Ġesù għandu ħafna x'jaqsam mal-ħajja tagħna. Għax bħal m'elfej sena ilu Ġesù kkonsagrat minn Alla fl-Ispirtu s-Santu, għadda jagħmel il-ġid lil dawk maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu, hekk ukoll illum jgħaddi mill-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna Hu li hu ħaj u li jibqa' ħaj għal dejjem ta' dejjem. Ġesù l-imqajjem se jgħaddi mill-ħajja tagħna sabiex ifejjaqna. Ġesù l-imqajjem mill-mewt rebbieħ se jeħles mid-dnub lilna lkoll. U mid-dnub jgħaddina għall-grazzja. u minn ħajja li għext dejjem skont ir-rieda tiegħek għal ħajja skont ir-rieda tiegħu. Ġesù huwa ħaj, u huwa ħaj fil-ġisem tiegħu li hija l-Knisja, aħna lkoll. Ġesù mqajjem mill-mewt irid jilliberana minn dak kollu li jxekkilna, jorbotna u jaqtgħalna kull tama illi nħarsu lejn is-sema. Għax is-sema ġie miftuħ minn Ġesù wara li Adam kien għalqu bid-diżubbidjenza tiegħu. U għalhekk hu dil-lejla, bħal maż-żewġ nisa, marru jagħtu l-aħbar tal-qawmien, anki aħna wkoll, mimlijin bil-ferħ, irridu wkoll inwasslu din l-aħbar lil oħrajn, lil kulħadd, l-aħbar li Ġesù qam mill-mewt. U Marija ta' Magdala, nistgħu ngħidu Ġesù t-tama tiegħi huwa qam mill-mewt. Bil-ferħ intennu ngħidu lilu l-glorja u t-tifħir għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesù Kristu, Iben waħdieni t'Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, Dawl minn Dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel is-smewwijiet għalina għall-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħall ġisem is-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salvuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqaddsa. u tela' s-semgħa u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaqq lill-ħajjin u l-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu l-Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, jum jum imweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem b'fomm il-profeti, u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Appostolika, nisqal magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Ħuti għeżież, f'dan il-Lejl qaddis nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox, biex il-Għid il-kbir ta' Ibnu l-waħdieni jwassal grazzja u hena sħiħa fid-dinja kollha. Għall-Knisja Mqaddsa Tiegħek, biex dejjem tiġġedded bil-grazzja tal-Għid Imqaddes, nitolbuk. Ismagħna, nitolbuk, Mulej. Għal dawk li llum ħadu l-Magħmudija, biex jimxu dejjem aktar 'il quddiem fil-fidi u l-imġiba Nisranija, nitolbuk. Ismagħna, nitolbuk, Mulej. għal dawk li għandhom f'idejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem dak li hu ta' ġid għalina. Nitolbu. Ismagħna li nitolbuk, Mulej. Għal ħutna li, immarkat bis-sinjal tal-fidi fil-Magħmudija, telqu qabilna mimlijin bit-tama tal-qawmien. Nitolbu. Ismagħna li nitolbuk, Mulej. Għalina wkoll, biex nibqgħu dejjem inħarsu l-wegħdiet li għamilna fil-Magħmudija tagħna. nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. O Alla li bil-qawmien ta' Kristu tajtna mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem, wettaq fina l-misteru tal-ħniena tiegħek u fit-tibgħa tiegħek isma' t-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen.

Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Ilqagħu lejn minn idejn is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' nitolbuk, Mulej, it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti għal dan is-sagrifiċċju li kien mibni bil-misteru tal-Għid, u agħmel li l-istess sagrifiċċju jkun t'għajnuna għall-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.

Hu l-Ħaruf tassew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena. U l-qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-anġli jinżlulek innu ta' glorja u bla heda jtennulek. Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla ta' l-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek li ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis, tassew int Mulej u jistħoqqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax b'Ibnek Ġesù Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes, u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula ssillek offerta safja. Għalhekk, Mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu kkonsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina, ħa l-ħobż, radlek il-ħajr, bierek, qasam, ta lid-dixxipli tiegħu u qal, Ħudu u kulu lkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.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

Għalhekk, Mulej, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha Ibnek fdina, u tal-qawmien u t-tlugħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. B'ratti l-ħaj noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares, nitolbuk, lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Agħraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Agħmel li aħna li se nissaħħu bil-Ġisem u d-Demm ta' Ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis Tiegħu, u nkunu Ġisem wieħed u Ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li Hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek, biex inkunu nistgħu niksbu r-wirt mal-magħżulin Tiegħek, mal-Verġni Mqaddsa u m'Alla Marija, mal-Appostli u l-Marti glorjużi Tiegħek, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-Qaddisin kollha. li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk Mulej li l-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tiehi bgħat-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridtha tinġabar madwarek. Qader Missier ħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek ilkoll. Għenna 'l ħutna mejtin. Nitolbuk Missier Qaddis għal dawk kollha li tilfu ħajjithom minħabba dan il-virus. U għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-Saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex ilkoll flimkien nitgħaxxu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu t-talba, Lill-Mulej Ġesù għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tixrib iżda ħlisna mid-deni. Ħrisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Agħtina fit-tieqa u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesù li qam mill-mewt tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom ilkoll.

Dan hu l-Ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Henjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Ħaruf. Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imgħafija.

sa flimkien nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen.

Ningħaqdu wkoll mal-Papa Franġisku fit-talba li hu qed jagħmel f'dawn il-mumenti li qed ngħixu fihom. Missier Etern li tista' kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin għax inti sserraħna. F'idi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lill-imnikkta. Fejjaq il-morta, serraħ fil-qalb il-moribondi. Kun ta' saħħa l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn bi mħabba, sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Nitolbu. Xerred fina, Mulej, l-ispirtu ta' l-imħabba tiegħek. U bħal ma tmajtna bis-sagrament tal-Għid hekk ukoll fit-tibgħa tiegħek agħmel li aħna nkunu lkoll qalb waħda bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu l-barka t'Alla fuqna. Lilna li aħna mixqurin hawnhekk għal din il-festa solenni tal-Għid, Alla li jista' kollox isawwagħ fuqna l-barka tiegħu u fi ħniena tiegħu iħarisna minn kull tiġrib ta' dnub. Amen. Amen. Hu li ġeddidna għall-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Ibnu l-waħdieni mill-mewt, iwettaqna fil-ħajja tal-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkarna fil-ġabra il-passjoni tal-Mulej u issa qegħdin nifirħu bil-festa tal-Għid, iwassalna wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-hena ta' dejjem fis-sema. Amen. u l-barka t'Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, tinżel fuqna u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. F'ismi, f'isem ħuti, l-patrijiet, l-saċerdoti, Patrijark Fetu Patri Elia Lawrence li ħa ssib din it-trasmissjoni fuq il-Facebook, Marija tal-Qari kif ukoll l-organista Gino Molestagno. F'isimna lkoll nixtiequlkom lejl qaddis, l-Għid Qaddis u l-Għid it-Tajjeb lilkom ilkoll. U lilek ukoll. Infakkrukom illi għada, il-jum qaddis solenni tal-Għid, fid-disgħa ta' filgħodu jkun hawn il-quddiesa. Għada fid-disgħa ta' filgħodu. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja, nroddu ħajr lil Alla, Alleluja, Alleluja.